Selâm aleykum, sayğılı arqadaşlarım! Merabalar!
Biz sizni Ayat dersleri programmasında selâmlaymız ve biznen beraberlikte belli bestekâr Cemil ağa Karikov. Selâm aleykum, Cemil ağa! Aleykum selâm, qızlar! Cemil ağa,
nasılsınız, keyfiñiz yahşımı? Allağa şükür, episi yerinde, güzelim. Muzıka siz içün bu ne? Aslında bu menim hayatım ve yaşayışım bir qısımı ve pek müim qısımı, çünki muzıkanen tahminen elli yıl oğraşam.
Nasıl oldı da ömrünizni muzıkanen bağladıñız? Bilesizmi, qızlarım, menim rametli babam biraz çala edi akkordeonda ve akkordeon sesi tak tap bala çağımdan eşite edim evimizde. Anam rametli biraz yırlay edi. Ondan da ğayrı, tatarlarnıñ öyle adeti bar, musafirge kelseñiz, elbette, bir de bir evde Bir çalğı alet olsa, ayqaten de muzıka yañğıray.
Siz öz qorantañız aqqında ve balalığıñız aqqında bizge ikâye etiñiz. Menim balalığım Suhumi şeerinde keçti. Suhumi, o, Abhaziyanıñ başkenti, yani paytahtı. Suhumide tahminen bir Üç yüzge yaqın qırımtatar aile yaşay edi ve biz sıq-sıq musafirlikke bara edik. Şimdi siz soradız muzıka aqqında, qırımtatar milliy muzıka aqqında. Elbette, musafirlikte bizim evimizde devamlı muzıka yañğıray edi, çünki bir qaç tane alet evimizde bar edi. Babam akkordeonda çala edi, anam yığlay edi ve musafirler, kelgen musafirler de de kemane, de klarnet, de dare, işte, öyle şen keçe edi. Soñ on yaşımda men muzıka mektebine başladım qatnamağa ve birinci, bir, birinci çalğı aletim akkordeon edi. Soñra piano da aldıq, akkordeonda, fortepianoda çala edim.
Ya siz ne içün qırımtatar halq milliy muzıkasını, muzıkasınen oğraşmağa istediñiz? Menimce, o, tabiy bir iş, çünki men bu qırımtatar ailede doğdım, o sebepten. Şimdi bu sualni sıq-sıq eşitem, lâkin cevabım azır. Bir de bir qırımtatar ailede Doğsa ve ileride çalğıcı istegen şahıslar, elbette, o şart, menimce, Qırım milliy muzıkanen oğraşmağa. Ondan da ğayrı, men bestekârlıq fakultetini bitirdim, Taşkent devlet konservatoriyanı, ve sayam o, pek mantıqlı. Tatar muzıkane uğraşma ve tırışma onı inkişaf etmege. Keliñiz tesavur eteyik, mana sizge ne vaqıt aytalar qırımtatar, qırımtatar sözüni aytqanda, qırımtatar muzıkası, siz ne tesavur etesiñiz?
Eñ birinciden men tasavvur etem, bizim meşur yırcılarımıznıñ, eñ evelâ, elbet, Erejepova Sabriye hanum, Sabriye abdı Erejepova ve İdiye Topçu, olarnıñ seslerini tasavvur etem ve eşitem. Ekinciden, milletimizde, Allağa şükür, pek çoq Meşur çalğıcılar, çoq istiatlı çalğıcılar bar edi, ale daa bar. Ve menim ayatım, endi tekrarlayım, muzıkanen bağlı. Eñ birinciden, muzıkanı, milliy muzıkamıznı tasavvur etem ve o şahıslarnı. Cemil ağa, körem ki, siziñ eliñizde saz. Demek, siz bizge bugün bir nağme çalacasıñız, doğrumı? Qısmet olsa, tırışırım çalmağa. Ve bu çalğı aletin, daa doğrusı, daa bir adı bar, bu, uzun sap bağlama. Lâkin bu çalğı alet sazlar ailesine kire. Belli ki, uzun sap bağlama, qısa sap bağlama ve eñ fağı, Eñ küçügi, o, cura degen bir. Ondan da ğayrı meydan sazı bar. Ve aşıq sazı bar. Ve bu çalğı alette bizim ecdadlarımız bir zamanlarda çala edi. Siz, elbette, eşitkendirsiz meşur Bizde aytalar, saz şairleri, Aşıq Ömerni, işte, Mustafa Cevheriy ve pek meşur Kerim usta bar edi. Evel ezelden bu adamlar, bu şahıslar bu çalgıaletede çala edi. Şimdi biz tırışamız kene de çalmağa bu aletlerde, yani, yani hayat vermege bu çalgıaletlerge. Pek meraqlı bir çalgıalet ve siz bilesiz, Türkiyede pek sevilir bu aletni. Ve bir de bir dügün olsun, toy olsun, bu aletsiz keçmey. Bir qaç tane eser bugün tırışırım sizge halq nağmelerini çalmağa. Keliñiz, şimdi bir dane olardan çalarsız. Tamam, başlayıq o zaman. Bizde bir türkü bar, Aydı usta, aydı çal.

Pek yahşı oldı.
Eñ sevimli çalğı aleti nasıl?
Bilesizmi, qızlar, menim evimde, elbette, pek çoq Çaldı ane. Bar, tahminen bir otuz, otuz beş tane bar. Ve olarnıñ epsini sevem. Lâkin eñ qıymetli ve eñ sevli menim içün, ebet, bu insannıñ sesi. O, menimce, eñ sevimli ve eñ müim bir çalğı alet. Siziñ fikiriñce, bizim halqımız milliy muzıkamıznı saqlap olırmı ve kelecegi onıñ nasıl?
O, bir taraftan pek sade sual, ekinci taraftan pek mürekkep. Elbet biz tırışacamız saqlamağa ve bu işnen çoqtan oğraşamız endi. Siz yahşı bilesiz, ATR telekanalımızda bizde bir teleyayın bar edi, Yığla, sazım ve milletimiz pek sıcaq qabul etti bu teleyayını ve biz de tırıştıq pek çoq çalğıcılarnı, yırcılarnı çağırma. Bu yıllar içerisinde tahminen sekiz yüz, doquz yüz eser yazdıq. Olarnıñ içerisinde, elbet, instrumental avaları ve eñ müim, eski qırımtatar nağmeleri, avaları, türküleri.
Siz pek çoq ocalıq yapasız. Ya siziñ oca kim?
Yahşı bir sual. Mende, elbette, pek çoq oca bar edi. Muzıka mektebinde oquğanda bir ocam bar edi. Soñ muzıka oquv yurtunda daa bir qaç tane oca, soñ konservatoriyada pek çoq oca bar edi. Lâkin eñ esas oca, elbet, o yaşayış ve bizim çalğıcılarımıznen bizim bestekârlarımızın munasebetlerin men Bir taraftan şanslı adam, çünki pek çoq çalğıcılarnı kördim, tanış edim, bizim meşur bestâkarlarnen, misal olaraq, İlyas ağa Bahşış, Kabul ağa Seytveliyev, Edem Nalbantov, şimdi sağ bizde Fevzi Aliyev ve menim sınıfdaşlarım Elvira Emir, Mirziye Halitova, Edip Bağçasaraylı ve ilâhre. Daa bir adamnı şimdi añmaq ister edim, bir adam aqqında, o, muzıkaşnas Lenur Asanov. Hâle daa biz dostmız ve aramız pek yahşı, qatnaşamız. Men onıñ evine kelem, o da maña musafirlikke kele. Ondan da ğayrı, o, sebepçi oldı. Köresiz, mında massada bir qaç tane kitap bar. Bu. Kitaplarnıñ bazılarınıñ redaktorlığını, yani muarrirligini Lenur dostum yaptı. Bala, tamam, balalar içün Melek hanım köresiñ, Melek defteri, menim qızım da, qızımnıñ, qızımnıñ adı da Melek. O mahsus balalar ve ösmirler içün, piano içün, qalq avaları işlengen piano içün. Aynı kitap Krımsko-Tatskiy albom, o menim birinci kitabım edi. Mında da bir taraftan halq havaları kirdi, ekinci taraftan menim özüm yazğan eserlerim. Daa bir müim kitap, ilâhiler. Siz bilesiz, biz radio, televizion vastasınen pek çoq ilâhilerni yazdıq ve siz kibi balalar yardımcı oldılar. Olarnıñ sesi yazıldı. Bir qaç dane ilâkiler yazdıq. Ve elbette esas ocam bir yaşayış. Bilemiz ki, siziñ eviñizde pek çoq çalğı aletleri bar. Ya nasıl çalğı aletleri bar ve nasıl siz olarda çalasız? Telli çalğı aletler bar. Şimdi men çaldım bağlamada uzun saba. Uzun saba bağlama, qısa saba bağlama, ud ve tap hanlarnıñ devrinden qalğan alet tanbur. Bu eñ sevimli çalğı alet bar edi. Ondan da ğayrı bizim hanlarımız mahsus bu çalğı alet içün pek çoq eserler yarattı. Şimdi bir kitapnı köstermek ister edim. Bu qanlı devri qırımtatar instrumentalnıy muzıkası, tamam bu tanbur içün bizim qanlarımız Gazi Borayhan eserlerini yarattı. Bu bir qaç yıl evel bu kitap çıqtı ve mında eki şekilde yazılğan qırımtatar klassik Muzıkamız kirdi ve bu peşrevler ve saz simayler. Çoq yazıq ki, biz yavaş-yavaş bu şekillerni başladıq unutmağa. Lâkin men bilesem, bu kitap yardımcı olur. Ondan da ğayrı, şimdi arqadaşlarnen laf ettim, şimdi endi azır büyük iş, bu bir qaç yıl devamında men çalıştım ve inşallah dünya yüzüni körecek. Bir eki, üç aftadan soñ bu büyük bir iş, anda Halıq devri, Qırım Tatar instrumental eserleri kirdi, ilâhiler kirdi, toy merasiminen bağlı eserler, ağravalar, haytarmalar, çeşit dolular, qarşılav avaları ve bizim türkülerimiz Uzun avalarımız, yani maqamlar kelecek. Marşlarımız qaçlar avalar. Ayttım, endi bir qaç yıl devamında çalışam ve inşallah bu kitap dünya yüzüni körecek. Tahminen bin saifelik kitap olacaq. Qırımnıñ yerli muzıkası, o de adlandırdım bu kitapnı. Cemil ağa, siz bizge daa bir dane nağme bağışlarsız? Memnuniyetle.
Allı pullı şamatalı kelin olabilirmi? Ey, elbet.
Milletimiz bu önemli pek yaşında.

Bu, elbette, tabiatnen bağlı şeyler. Eñ birinciden, bizim Qara deñiz. Qırımda pek acayip deñiz bar, Qara deñiz. Ondan da ne aytmaq istedim, ana tarafından biz, menim ailem yalıboylu. Deñiz, dağlar, qurçuqlarnıñ sesi. Ve ondan da ğayrı, elbet, menim balalarım. Eger bestekârlıq ve muzıka olmasaydı, siz nasıl zenaatnen oğraşar ediñiz?
Men belesem bir doktor olurdım, yani cerrah, rus tilinde hirurg. Çünki anam tebiatnen bağlı edi ve menim pek çoq soylarım bu zenaatnen oğraşalar.
Biz kibi balaçıqlarğa ne isterciz aytmağa?
Endi, birinciden, teşekkürler bildirmek ister edim sizge, ve ekinci, o, elbet, bir de bir muzıka çalğı aletini seçip, yavaş-yavaş öğrenmeye. Bugün biz çoq laf ettik milliy muzıkamız aqqında. Köresiz, qaç türlü-türlü çalğı aletler bar. Bizim milletimiz evel-ezelden çala edi bu çalğı aletlerde. Bugün biz añdıq, tamburnı ayttıq, udnı ayttıq, bağlama, saznı. Ondan da ğayrı, Fortepiano da bar ve qırımtatar muzıka pek güzel yañğıray fortepianoda. Kerek, belki de, tüşünip baqıp, ananıznen, babanıznen laf etmege, belkim, muzıka mektebine de qatnamağa mantıqlı olur edi, menimce. Keliñiz programmamıznı daa bir nağmennen yekünleyik. Sağ ol.
Tırışırım çalmağa ve buyd bu şimdi olacaq lirik türkülerimizden yırlarımızdan Açma da yarem pencereni.

Maşalla Cemil ağa, eliñizge sağlıq.
Siz de çoq sağ oluñız. Men ileride ister edim, siz endi güzel alıbarıcı olunız, lâkin ileride, inşalla, men belesem, siz